Eto ar y cyrion oeddwn i, fyny ar y mynydd y mancwn. Ond cyn i'r cyngerdd gychwyn, roedd hi fel petai'r greadigaeth gyfan yn gwrando am nodyn gynta' Pavarotti, a o'n i'n teithio tua Llangollen ar y ffordd gefn o Gorwen. Clywed llais Pavarotti. Roedd pawb yn gwrando y noson honno, hyd yn oed y rhai oedd heb dalu. Llif yr afon, y llwy'n rhosod, bref y defaid, a'r gwybed yn clustfeinio am ystyr, y nos Sul honno ar lôn gefn y byd i fyny'r cwm. Blodau ar ochr y ffordd yn pwyso, tinc y machlud yn disgwyl am nodyn, hen sguboriau a hen gapeli coch a'r dyddiad wedi braenaru oddi ar eu hwynebau. Hwythau'n glustiau i gyd. Rhewodd rhaeadr bedol afon Dyfrdwy. Glynodd y badau wrth y gamlas. Tirionodd y gwybed ei brathiad gogleisiol. Gorweddodd yr anifeiliaid anwes er mwyn cael clywed llais Pavarotti. Y llais a danwyd yn bedair ar bymtheg oed yng nghôr ei dad o Modena. i ddilyn llwybr yn ôl yma ryw ddydd. Gwrandawodd y creigiau hen. Daeth côr o bwysigion i'w ganlyn y tro hwn, ond ar ddiwedd y dydd, pobl y mynydd a wrandawai am lais unigol y proffwyd. Daliodd y trên ei stêm ennyd. Oedodd rhai ar y bont am hir, hir, gan ddatgan yn fewnol, ar ddiwedd Gŵyl a Charnifal. Mae teimlo rhywbeth fel hyn yw byw yn y bôn.

Eisteddfod Llangollen. I ganol hirlwm ein bywyd, dyro awelon Llangollen. I dorri'n plwyfoldeb, dyro ei heulwen. I oleuon gorwelion, dyro barabl y gwledydd, ac i'n hysgwyd o'n syrth ni, dyro ddawns a rhuthr gwaed y lliwgar wisgoedd. Dyro gyd-dynnu yn lle'r hen gynnen, hyfryd gyfeillach yn lle'r hen grachen, agosrwydd yn lle dieithrwch. Daw'r hen fywyd yn ôl, mor anochel â bore Llun. Felly, daliwn yn dynn. yr eiliadau prin yma ar lan Dyfrdwy, lle mae dy fiwsig yn gymod i gyd. Mae gweld blodau parch ar ochr y ffordd yn dystiolaeth o drychineb drist, ond eto, hefyd yn dystiolaeth o ffyddlondeb, anwyldeb a chariad sy'n parhau.

Pedwar tusw. Mae hi'n flwyddyn neu fwy ers i mi gofio gweld blodau yn garped ar ochr y lôn. Marw ifanc sydyn annisgwyl yn y car un noson ddiofal fan hyn. Noson gêm bêl-droed Cymru. Môr o flodau yn dangos cymdogaeth dda yn rhannu'r galar. Mynd heibio eto yn rhymder Tachwedd, a chofio'n sydyn am y fan lle gwelwyd y carped lliw. A meddwl mor fuan yr anghofiwn. Nes gweld ar fainc wrth y blwch ffôn, bedwar tisw ffresh i gofio'r pedwar llanc a yrrodd i'w tranc.

Wel mae hi'n noswylio rwan, ond rhaid i mi ddangos y safle arbennig yma i chi, Abaty Glyn y Groes. Mi gafodd fedd yr uchelwyr nodded yma yn y canol oesoedd, ac y mae llecyn wedi cadw ei dangnefedd a'i gysur i bobl ar hyd y blynyddoedd.